Шәһәрендә дигән ипотечный йортлар салалар. Менә шушындый серый домнар ике хуҗага бик күп үттек инде. Анда да частниклар салалар. Шушы даланы экелеп кенә тутыралар. Тәләпкә тимер юлларны узабыз. Монда Арал дигән бар. Язулары. Все, без трассага киттек, да? Газымызды бырактык. Шәһәрендә дигән ипотечный йортлар салалар. Шушындый серый домнар ике хуҗага. Бик күп үттек инде. Монда да частниклар салалар. Шушы даланы әкелеп кенә тутыралар. Монда әкелеп кенә чыгабыз шәһәрдән. Сулга димени? Заправка кырылайын. Аха, машина, машина. Мерседис килә, ух. Чуть соқындырмады безне. Менә шул ипотечный урамда инде монда объездойда. Хәзер менә заправка ияләрендә күрербез. Инде үземнең яраткан термосын онытып калдырдым. Шәһәргә трассага чыгып, безнең дәүләт не иреммәде. Яңадан шәһәргә кереп, шушы термос алып бирде, Аллага шөкер. Рәхмәт инде аңа, бик зур. Бик сабыр егет. Аллаһ Тәгалә аңа яхшы кадым бирсен. Рәхмәт. И әдибә булсын. И ни, бай булсын. Да? Амин. Арал калды. Шул бөтен җирдә тоз да тоз. Шпатлап Зиратлар үсте. Алда. Әнә дөяләр опять бөтен җирдә. Тегендә дөя, монда дөя. Хуҗалар кем икән бар?

Менә ишек ачык кафеның, монда кереп китәсең центральный. Шушы ачык ишеккә алданып чыпчык кергән. Бу инде ласточка кергән дә туда-сюда очып, бәрелеп үлгән бит инде. Все, ул да вафат бу. Шулай ук кешедәген мин булдыра алырмын, мин килеп, миннән килеп чыга, мин молодец, мин булдыклы дип Үзенә үзе алданып килеп керә дә гел шулай иттереп түшәмгә бәрелеп-бәрелеп йөри дә һәм инде бик еш чиракта җанып юкка чыга. Әле юкка чыкмаганда исән вакытында аның янына кешеләр килә дә гел әйтә, Син чыгып кит моннан, энекәш, дип, син кит моннан, бетәсең бит, юкка чыгасың, дип менә үҗри бит миңа карап, арып беткән бит инде, бер хәле юк моның уже. Чөнки ул монда ризык та таба алмый, очкан саен бәрелә, ә кешеләр бары тыңламыйлар. Юк, ул прямо үзе куйган менә шушы идиотский идеяләр белән бик эш баралар. Хөрмәтле дуслар, әгәр сез килеп эләктегез икән, күтенегезгә бер мәртәбә таман булды икән, туктагыз, бармагыздырчы. Кеше әйткәнне тыңлагыз да чыгып китегез. Шуңа дагы менә бәләкәй кошны хәр юлны күрсәтеп чыгарып җибәрә алсак, ул исән калачак. Әгәр кичкә кадәр моны озатып җибәрә алмасак, ул үлә. Әйдә. Әйдә, чыгып кит. Давай, помоги. Если сейчас не поможем, оно умрет, как вон та птичка. Просто умрет. Через несколько часов оно устанет. Куып чыгарыйк, чтобы оно вышло. Чыгарга кирәк аны. Чыгармасаң үлә ул. Она уже устала. Иди, иди. Поймай, поймай она. Тут. Тут кол белән. Курыкма. Отка тотып чыгарабыз дагын. Исән калыр. Кешендәге шулай кай вакытта исерекне кулына тотып коткара кирәк. Ул юк, мин беләм, мин каршы, мин булдырам дип әйтергә мөмкин. Тыңламагыз аны. Тотыгыз да кулыннан алып чыгарыгыз да атыгыз. Шушы кырчыкны коткарам дип йөри мигән кешеләр кырыйдан карап торалар. Нинди җүләр син инде, ник коткара инде бу кошны дип. Ул кошны коткарудан нәрсә була? Шулай ук сез дә менә бу саташкан, буталган кешене коткарганда сезгә әйтәчәкләр, кирәкми, ташла, беткән эш бит инде бу. Кирәкми аны коткарырга дип. Ләкин сез ташламагыз. Аннары гомер буе искә төшерәчәксез. Менә мин дә бу кошны кар урамга чыгарып коткармасам, гомер буе истә калдыра тотачакмын. Булды бетте бу. Ары бетте инде без көчкә өчә. Кая очырга да белми. Ара ташламагыз. Тотыгыз да коткарыгыз ул кешеләрне. Кичә дә менә бер исерек шалтырата төне буе. Нәрсә эшләргә син миңа дип. Нинди урамга чыгар? А? Ярар, алар постоянно булалар инде. Су янына куй, су эчсен. Все, молодец. Наша торып коткарырга кирәк. Үзең булдыра алмасаң да башка кешеләр булдыра. Все, менә бит коткарды.

Кафе исеме кебек. Әзрәк кенә аптырата әле, гаҗәпләндерә мондый ситуация. Менә без дәүләт белән дә уйлап барабыз. Лучше мәетне заткач, аның өстенә моның кадәр кирпичтән зур бина салганчы гараж салып куярга лучше ишек алдында. Күп күпме экономия, күпме файдасы булыр, я болай исраф. Чөнки кайбер ниләрне каберләрне үттек. 8-гә 8 биналар салып куйганнар. Башыма сыйып бетми. Күпме акча бит ул. Ул акчаны бит файдага җибәреп була. Мәетнең өстендә нинди анда мәчет салып куясыңмы, бина салып куясыңмы, кабер ташы булса, исем фамилия Милиса белән туган җылы вафат булган көне белән шул иткән мәеткә килеп карап җыештырып китсәң. Ә калганын балаларыңа, оныкларыңа кулланырга була. Файдага. Дуслар менә тегендә Байконур шәһәре урнашкан. Кем күрсә инде анда ниләр. Космодром, ну, үтеп китәбез, космодромга кереп булмый, ул монда. космодромның ниләр координаталары әкелә сәлу станцияләре ниләр анда военный зона кереп булмый рөхсәт ителми тик кырда гына узып күреп китербез менә еракта теләсәң күреп була инде аппаратлар анда параболический антенналар вот серьезный охраналар ниләр узып булмый анда Байконурның ниләр яхшырак күренә. Станциянең әйберләре. Анда тимер юл бар, тагын тегендә как раз чукы ятырган, тегендә. Э. Күрәсез бай булганы. Бурлаймы? Юк, юк, айда, бурылып тормыйбыз инде анда, кергә ярамый. Лишний сораулар бирәчәкләр, анда ничә бирисез, тегеләй, болай. Ә шундый Байконур. Монда аның станциясе тегендә өчеп китә торган урыны. Менә хәзер без инде дәүләт белән барабыз. Жосалы шәһәре буйлап былай бәләкәй генә артык әйе хәзер Сырдарья елгасына барып җитәбез. Ул Казахстанда да үтә. Монда Жосалы кырында инде более-менее яшел, дөньялар да яшелләнеп китте. Хәзер сезгә Казахстанда уза торган Сырдарьяның өлешен күрсәтергә. Сырдарья ул Средняя Азиядә иң серьезный елга инде Амударья белән. Әйе, менә Сырдарья елгасы.

Шулай. Кан кебек бу. Средняя Азиягә. Чөнки Сырдарья булгач, җаны яшьләнеп китте сразу. Соңгы 20 километрны барабыз. Менә шушы Сырдарьядан соң. Яшел дә яшел пока. Менә монда бу яшеллек, конечно, арыклар белән ясалган теге. Елгадан бәләкәй генә, бәләкәй генә чишмә кебек билгеләп җибәрелгән каналлар. Ләкин 20 ләп километр барам, дип яшел бөтен дөнья. Менә бу якта. Бу якта ул арычный система юк. Монда корылык. Ә монда еп яшел. Бу система чыга салган. Сырда ем гай тагын. Анда бит инде каналлар арыклар киткән. Менә бу арык уже кипкән. Кирәге вакытта да тутырып су агызалар. Белән тирә-юньне җирен шушы су белән боедырга дип. Аясына мондый вес күргән җогы яны карагыз. Килеп керәсен дәгән еш шундый разъезд тора. Бигрәк интересно. Аясына барабыз әкренләп кенә кызлар дағы бер он дүрт километр өч километр калды бугай әкренләп кенә керәбез шәһәргә шушындый матур арка куйганнар күрсәтергә нинди матур нурсултан назарбаев атындагы саябак дигән кызларда керәбез монда менә нидер күл дә бар но ул кибеп беткән весь дәвам итәрбез карарбыз нәрсәләр бар икән әкренләп сырдарьяны күрегез сырдарья ага әзерәк кенә белен конечно ярар кыш буена яңгырлар булыр әле җыелыр әле

Торды. Хәзер менә асыл шәһәргә кергәндә сразу тора икән. Удутны урнашканмы, удутны түгелме? По ходу дела аңларбыз инде. Хәзер барам, урнашып карыйм. Ничек булыр урыннары? Знаменитый генә күрербез. Безнең кызлардан, то безнең кызлардан кайткан дуслар мактыйлар да мактыйлар бу шәһәрне. Мотор номерга урнаштырдылар. Беркем дә юк әлбака. Бер үзем генә аккуратный 3000 тәңкә. 3000 тәңкә ул якынча 650 сум, 600 сумдыр может. Минемчә 650 сум өчен бик шикарный. Мисал өчен минем Россиядә булган бар күп мәртәбә начаррак булган хостеллар да шул бәягә. Монда менә нидә генә тора, монументта да тора якында гына. Баясовый матур җирләр. Хостелы яхшы, бик матур, бик современный яңа здание да. Монда кырыйда набережный да бар. Ну, набережный так себе, конечно. Зато менә монда нибер Сырдарья хөрмәтенә матур памятник куйганнар. Иң главный минус нәрсәдә бу хостелның? Шәһәрнең читендә бу, керә торган җирендә. Шәһәрнең үзенә более-менее центр булган җиренә барырга теләсәң, ким дигәндә 2 километр тирәсе барырга кирәк. Һәр Аллага тапшырып барабыз инде. Кичке кызлардан күреп китәсе килгән иде как раз. Вечерний кызларда. Валютаны алмаштырып, Форте банкыннан чыктым. Чест әйткәндә, бераз гына соңга калдым дип миңа бәйләнделәр. Хотя мин кердем 18-дә 45-тә, 15 минут калган. Юк, миңа касса сдавать итәргә, тегеләй болай. Тотындылар. Тавыш чыгарырга. Теге юлчы кешенең хәленә керергә бик ашыкмыйлар. Нишләп икән, аңламыйм. Чөнки регламент буенча язылган сәгать 7-гә кадәр обмен валюты эшли дигән. Ә ул әйтә, мин уже җыеп куйдым, мин уже инкассацияне әзерләп куйдым, дим. Мәйтә, минем хәлгә төшенин, син минем хәлгә төшен, ди. Мин әйтәм, синең хәлең бит не по регламенту. Ә минем хәлем, мин по регламенту, мин бер нәрсә бозмыйм. 15 минут калды. Шуңа да тормышта, хөрмәтле дуслар, без әгәр регламент язылган икән, фүлән фүлән вакыт шуңа китереп, алданрак түгел. Алданрак әзерләп куябыз да гына аннары калган кешеләргә мәшәкать ясыйбыз. Менә минем бер туганым бар, исемен әйтмим инде. Автобус китер алдыннан бер сәгать Алдан килеп утыра. Эше бетә, яңгыр астына кала, теге проблем, бу проблем. Ләкин мин әйтәм, нәрсәгә соң син шулай интегәсең? Вот тегеләй булыр, вот былай булыр. Вот совет системасын әйтәм, куркып йөрисең һәрбер мизгел өчен. Ә хәзер куркырга кирәк түгел. Җегетләр дә җөри. Әйтәм, куркырга кирәк түгел, барсы да яхшы. Хәзер бит тәртип салынган. Әгәр соңга калдылар икән, законный хакың бар, мәйтәм, үтәчәкләр. Шуңа тагын артык алдан ашыкмагыз. Артык алдан нык әзерләнмәгез. Һәм артык нык соңга да калдырмагыз. Чөнки ныграк соңга калсаң, җитешмичәксең бер кая тагын. Ә без Кызылларда урамнары буенча барабыз. Әле миңа километр ярым барырга кирәк якынча. Шәхәргә ошаган җиргә эләгер өчен бу шәхәрнең чите монда берәйбер дә юк, монда төрле организацияләр генә. Теге яши торган домнар тулкын күренми. Һә барып ашарга кирәк. Аллага тапшырыр. Давай сезнең догалар белән. Стройка бара. Бөтен җирне казыйлар, нык тотынганнар. Теге мин барган җирдән башлап стройка инде. Ну, эшләп бетерсәләр, вообще шәп булырга тиеш. Матур итеп брусчаткалар да бар. Ә менә без киләбез инде. Кызыларданың главный мәчетенә карагыз, нинди зур мәчет. Бу мәчетне күреп китеребез. Менә монда арык системасы тоже карагыз. Менә бу арыклар. Шуннан сулар йөри. Вот. Мәчет серьезный. Ул күренә генә, наверное, сезгә камерадан бәләкәй иттереп. Чөнки теге манара формалары кечкенә. Юк, чынбарлыкта зур мәчет бу. Здоровый. Һәр кереп намаз укып чыгып Алла теләсә. Бу кызылар да мәчете. Ну, бу центральный түгелдер әле. Центральный моннан да зуррак Казахстанда мәчетләрен зур ясыйлар. Так, кереп намаз укып чыгыйк. Территориясе бит инде үзе мәчет. Тегендә ашхана дигән монда. Тәхәрәтханә болар дәрәтханә диләр. Монда тоже ниндидер дәвалау ханәсе. Ашхананы да күреп чыгыйк әле мәчеткә керер алдыннан. Ахшамга вакыт бар бугай әле бераз. Монда матур гына территорияләр дә ясалган. Ханәләр менә бик матур, но ябылган уже. И то монда заказлар белән генә эшлиләр. Вообще шикарно ясалган. Өсте орнаментлар да бар, аны матур иттереп. Мәчетнең ашханәсе бөтен мәҗлесләр уздыра. Монда тагын бер зал. Монда дини кибет. Менә сиңа мәчеткә шундый ни. Манзара матур. Осы мәчет. Матур. Менем Шунда аккуратно гына территория каралган, ясалган. Хәзер мәчетне кереп карыйк. Карап тора безгә өстән. Добранда укый торган азанлар да бар. Ой,

Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнар, бик матур мәчет, бик күркәм, территорияләр дә каралган. Үзегез дә күрә аласыз инде. Биек иттереп ясалган. Күрәсең, аста тагын бик күп төрле мотор заллары бардыр. Кызларданың мәчте бик мотор. Ай, аккуратный. Монда мәчетләр күп, әле 10 штук. Но интернеттан карадым, бусы иң зурысы һәм иң моторы була бугай да инде. Вот, Аллаһ шөкер, намазларны укып чыктык. Бик күркәм, бик матур. Менә территорияләре дә бик каралган. Бөтен яктан чиста да, аккуратный да. Хәзер менә кырыйгарак китсәм, мәчетнең манзарасы тагы да яхшырак күренәчәк. Нәрсә әйтәсем килә? Бар шундый төркем кешеләр кайсылар әйтәләр, мәчетләрне бизәргә ярамый диләр. Әйе, монда Мөхәммәд галәйһиссәләту вәссәламның хадисе дә бар, кыямәт көне алдыннан мәчетләрне бизәрләр дигән. Әйе. Ләкин шул кешеләргә сорау итәсем килә. Кыямәт көне бит булырга тиеш. Кыямәт көне качырып булмый бит, куып җибәреп булмый, аны бар кайтып кит әле моннан дип. Вакыты килеп җитә, шуңа дагын мәчетләрне бизиләр һәм мәчетләрне бизәү Кайсы берләре әйтсә, кыямәт көнең билгесе дип. Гафу итегез мине. Икенче гасырда төзелгән мәчетләр уже бизәлә башлады. Ә ул кешеләр бәйләнәләр. Мәчетләрне бизәмәгез бүген, ул кыямәт көне галәмәте. 1300 ел элек мәчетләрне бизи башладылар. Бездә кебек мотор пластиковый потолоклар җибәреп түгел, ә алтыннан анда инде әйтеп китик беренче бизәлгән мәчетләр хөрмәтле дуслар ул шул ук аммиатлар мәчетләре искә төшерегез әле сез ул сириядә дамаск шәһәрендә урнашкан ул мәчеткә меңдә йөз меңдә ике йөз ел аны ничек бизәгәндер мәккә мәчетен карагыз хәрам мәчетен карагыз бина кешенең күңелен шатландырып торырга тиеш Кешенең күңелен шатландырып торырга тиеш. Әйе, кайсыберләр, менә аскет кешеләр бар, алар әйтәләр, мәчеттә бер нәрсә дә булырга тиеш түгел дип. Күрәсең, алар өчен мәчет ул ниндидер бер коробка. Алар әйтәләр, әйе, Мөхәммәд галәйһиссәлам вакытында бер коробка булган да бит инде ул, диләр. Но бит, җәмәгать, без ул чорда яшәмибез. Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам вакытында булган мәчетләр аның чоры белән, аның экономикасы белән, аның хәле, аның көче белән бәйле булган, аның тарихы вакыты белән бәйле булган мәсьәлә булып тора. Шуңа тагын ул мең ярым ел элек булган хатирәләрне бүген китереп, менә мәчет ул теге баганалардан җыелган финиковый ниләрдән яфраклар белән ябылган түбәдән килеп чыккан бер здание булырга тиеш дип әйтү ул ахмаклык. Без инде ул кешеләр белән спор итүне мәгънәсез икән аңлыйбыз, чөнки бер өлешчә аларның фикерләре дөрес. Чөнки артык нык бизәү кешенең фикерен чуалта. Ләкин шул вакытта бөтенләй бизәмәү дә ген мәчетнең нурын бетерә. Мәчетнең нуры өсти ул матурлык. Анда килгән кешеләрнең җыелып бергәләшеп кылган гамәлләре. Әйе. Шуңа да аны элеккеге галимнәр дә, элеккеге муллалар да бик яхшы аңлаганнар. Шуны элек-электән ясаганнар, компромисска килеп. Компромисска килеп, һәм ул компромисс нинди? Синең әнә теге башка дин тотучыларның бар бит инде Алтын куполлар, алтын киемнәр, алтын түшәк, мүшәк, бөтен әйберләр. Менә шундый дәрәҗәгә җиткезеп бетермә. Менә шушындыйны кыландырып бетермә. Ләкин без нәрсә күрәбез? Мәккә белән Мәдинәдә алтын өстенә алтын. Шуңа тагын иң беренче менә бу акыл өйрәтүче кешеләр барып, Мәккәдәге кешеләрнең шушы салучыларның миләрен киптерсеннәр. Ә безнең районнардагы, безнең авыллардагы Соңгы тиеннән соңгы акчаларын алып килгән әби-бабайларыбызның биргән садакаларын түгел. Дөрес түгел андый матур лампочка аласыз, дөрес түгел андый матур шамаил куясыз дип. Юк, җәмәгать, әнә Мәккәгә килеп, Мәккә галимнәре белән акыл сатсыннар. Ә алар зак акыл сатып тормыйлар, сразу җибәрәләр махсус организациягә. Шуңа тагын бәйләнмәсеннәр, әгәр мәчетләребезне матурлыйлар икән, мәчетләребез ялтырап тора икән, подсветкалар бар икән, шатланып кына торыгыз. Чөнки без китәчәкбез, безнең бала, безнең оныклар китәчәк. Ә ул мәчетләр калачак. Ул мәчетләр гасырлар буе торачак. Ул мәчетләр менә бу Дамаск шәһәрендәге мәчет кебек биналар меңәр ел торачак. Шуңа тагын мәчетегезне саласыз икән, әллә нинди теге э, кемнәр чүлдән чыккан кешеләр кебек Агачтан түгел, капитально салыгыз. Матур салыгыз, шәп иттереп салыгыз. Күренеп торсын, ялтырап торсын, бизәп торсын районыбызны да, авылыбызны да. Ул вакытта мәчетләребездәге кешеләрне кызыктырып торыр иншаллаһ. Мәчет тарафыннан без барабыз шәһәр тарафына. Менә монда ниндидер зур абзыйның памятнигы тора бит инде.

Вот. Шуңа полным ходом маташа Кытай. Үзенең өлешен кертеп, шушы рынокны үстереп. Ә безнең российский нефтебензиновый фирмалардан монда мин берне дә күрмәдем, но халык сөйли, Лукойл бар дип инде. Лукойл

Веранда. Ресторан ғой. Торговый центрларына килдем әле кызларданың. Арай Сити Мол дип атала. Кереп карыйбыз монда аны. Киноплекс бөтенесе бар. Дегенде язылганда гына әле. Бөтен российский магазиннар монда тоже бар. Кереп күреп карап чыгыйк. Ниндирәк нәрсә икән? Кытай машиналары тор сатыла. Пасталарның бәяләре. Ничә сум тора? Кайсысы ничә сум? Зубный паста

не булып тора. Тенге. Торган центр. Экраннарда бар, минутта бар. Местный кинотеатр. Бунда кинолар. Карга яратам, но 2000 ярым, 2700 тенге сырыйлар. Ул артык кыйммәт минем бюджет өчен. Бераз кыйммәтрәк булыр. Ул 500 сум бер кило өчен бирергә. Интернеттан да карап була. Шуңа

Аерым семейный рестораннар. Тау инде соның. Центрларыннан нормаль торговый центр әйтеп китик инде. Әлмәт шәһәренең дәрәҗәсенә барып җитми инде. Ну тоже яхшы более-менее әйберләр бар бит инде. Үзеңә кирәк нәрсәне табып була. Менә монда хәзер матур гына бер парк кебек урын бар, шуны йөреп чыгармын, карап чыгармын. Нәрсә әйтәсем килә? Күп кибетләрдә йөрдем. Һәм инде шушы күп кибетләрнең 90 92-93 проценты ул Россия товарларыннан тора. Россия товарлары көлке түгел. Әгәр кинәт кенә беренчек жабылып китә икән Казахстанга юл, Казахстан ач калачак. Бөтенләй 92-93 проценттер. Шулай көлке түгел, чыннан да. Монда сөт продукциясе, он продукциясе, җиләк җимештән кала, бөтен әйберне, бөтен химияләрне, бөтен кәгазьләр, нәрсәләр, нәрсәне сез беләсез. Бөтен шул Россиядән. Шуңадан кинәт кенә Рәсәй пятерочкасыннан килеп эләксәгез, Любой Казахстан кибетне аптырап калмагыз. Бөтенесе дә үзебез белгән, таныш булган товарлар. Рәхәтләнеп куллана аласыз инде. Шикләнмичә барса таныш. Но товарлар бәясе инде бераз кыйммәтрәк. Кайбер әйберләрдә нык Кыйммәт булуы сизелә. Кайбер әйберләрдә бераз әзрәк сизелә. Арзанрак шул ит теге каядыр барып ашыйсың икән, ит мәсәсе бераз арзанрак. Менә булды. Беренче шул. Монда аерым карарлык әйбер юк икән. Шул парк кебек әйбер генә бар. Ә мин инде менә бу юлга чыгып карыйм. Анда үзенчә мотор подсветкасы да бар. Подсветкаларын да күреп китербез. Анда шәһәрнең үзәге димиләр, уртасы диләр, урталыгы диләр, шәһәр урталыгы. Багадан без һаман әле шәһәрнең читендә урталыгына барып карыйбыз хәзер. Нинди микән соң инде ул урталык? Нинди микән соң инде ул исторический?

Менә суын да сиптереп ала әзрәк. Ну, ни инде. Ыслабыйрак әзрәк. Ә без дәвам итәбез юлны. Сәләмнәр әйтәме барсы да. Нәрсә булгандыр бу, белмим. Забастовка мы бренди җыелып чыгып киттеләр барсы да. Әзерек кенә бер разнообразие булды. Центрны барып карармын дип уйлаган идем. Честно әйткәндә хәлем калмады. Арытты. Кайтып ятырга да инде сәгать Унберенче китте. Мин әле кайтырга да ким дигәндә 7 километр тирәсе. Наверное, кайтып тормас, мин такси гына алырмын. Чөнки аның кадәрне йөрергә аяк түзеп бетерә алмас. Иртәгә көндезен Иртәгә безнең җомга көн как раз. Сезнең белән карап китербез иске өлешен Кызыл Орданың. Ул инде исторический центр теге советский застройкалар, музейлар, ниләр. Шул кызык урыннарны карап китербез. Ә хәзер кайтырга кирәк. Җитәрлек йөрдек инде бүгенгә. Нормасы булды. Адымнар саны тагын 17 километр күрсәтә бүгенгә. Бөтен кешеләрнең кадәр йөри алмый. Миңа да көн саен артык күп йөрү файдалы булмас. Һәрбер нәрсәнең чиге бар. Чигеннән узсаң, файдалы әйбер зарарлыга әйләнә. Шуңа тагын кайтыйк, ятыйк. Тонна китерегез, менә мин мартта. Шушындый зур, киңлеге 10 метр, яхшы брусчатка белән җәелгән.

Килеп просто дустың белән, якын кешең белән яки хәтта ки бер минут кебек гулять итәргә урын монда вообще яхшы. Бөтенләй обустроенный, бөтенләй подсветкалары бар. Якты и чиста. Бер чүп юк вообще. Кызыллардага бишле. Молодцы. Менә күрәсезме лампочкалар янып тора һәрбер баганада. Алар 3 кенә километр түгел, алар бер 7-8 километр шәһәрнең эченә кадәр баралар. Шулай мотор менә. Кая карама, шушы линия алда да, артта да. Вообще четко. Кызлардагы лайк.